Leschte Méinden dann gouf am Kader vum Weltfraendag vun der Gemeng Stengefort an der Kommissioun vun der Chancëgläichheet an der Aalschmelz eng Diskussioun ronderëm de Sujet Fraen am Sport organiséiert. Fir d'éischt gouf de Film Um Ball, 50 Joer Fraefussball zu Lëtzebuerg vum Tessy Troest gewisen. Dono gouf d'Thema an enger Table ronde mat der Chancëgläichheetsministesch a weidere Persounen diskutéiert. Gilles Reiter.
E Wuert, dat um Méindeg den Owend oft gefall ass, ass dat vun der Mediatisatioun. D'Frae kréien an de Medien net genuch sportlech Unerkennung. Dëst probéiert d'Realisatrice Tessy Troes mam Film Um Ball, 50 Joer Fraefussball zu Lëtzebuerg ze änneren, fir de Leit dobaussen e wichtege Message ze vermëttelen. Fir an enger Zukunft anescht ze schaffen, muss ee wëssen, wat an der Vergaangenheet geschitt ass. Dat ass eppes, wat bis elo nach net opgeschafft war. Dat heescht, fir eis war et wichteg, iwwerhaapt mol zesummenzeleeën, wien huet hei zu Lëtzebuerg gespillt, wéi eng Obstaclen haten déi Leit. An da kann een déi Fro stellen, Wéi geet et elo weider? D'Diskriminéierung vun de Fraen am Sport ass e wichtege Volet, dee beschtefalls sollt aus der Welt geschaaft ginn. De Fait, datt d'Frae bei der Nationalekipp am Fussball fir Lännermatcher keng Primme kréien, obwuel si 9 Punkten an der EM-Campagne konnten huelen, weist, datt den organiséierte Sport tëschent de Geschlechter hautdesdaags nach ëmmer ongläich ass. D'Nationalspillerin d'Amy Thompson hat dofir däitlech Wierder fonnt, Männer kréien eppes fir Resultater ze bréngen a mär musse fir d'éischt Resultater bréngen fir eppes ze kréien. Och wann de Staat opgrond vun der Autonomie vun de Federatioune keen Afloss op déi intern Decisioune vun de Verbänn a Veräiner huet, ginn et dem Dan Santos no, Trainer vun der Fussballdammennationalekipp, awer aner Méiglechkeeten fir d'Gläichstellung vum Fraesport ze verbesseren. Eng Idee wär, dass mä vu ganz uewe vun der Regierung hier kënnt, dat heescht d'Subside Beispill bei de Medien, well bei de Medien ass de Fraesport net grouss geschriwwen an déi Subside kann een dann andeelen, wann een esou vill Säiten, esou vill Zeile méi kritt fir de Fraesport ze promouvéieren.
D'Chancëgläichheetsministesch an de Vertrieder vum Sportsminister hunn Rotschléi fir d'Federatiounen, déi dobäi hëllefe kënnen d'Geschlechtergläichstellung am Sport ze acceleréieren. Ech mengen, et gesäit een, datt, wa mer grad hei beim Fraefussball sinn, datt do e rise Potenzial ass, datt mer wierklech ganz vill gutt Spillerinnen hunn, déi ganz motivéiert sinn. An ech mengen, et ass net méi wéi normal, datt déi och deementspriechend solle supportéiert ginn, et sollen déi Unerkennung kréien, sief dat vun der Federatioun, vun de Veräiner, am ganze Sport insgesamt. Duerch méi diversifiéiert Comitéen kritt een Méi Perspektiven och op den Dammesport, op den Meedechersport, op d'Wichtegkeet vum Jugendsport. Als Ofschloss vun der Table Ronde huet d'Taina Bofferding de Roude Léiwinne weiderhin Erfolleg gewënscht an dass d'FLF Formatioun an der Zukunft hoffentlech an engem volle Stadion op der Cloche d'Or spille kann.